Essalamu aleýkum mähriban watandaşlar. Döwrümiziň ussatlarynyň ömri hem döredijiligi hakynda söhbet açýan Ömrümiň bir güni atly gepleşigimiziň ilkinji sany siziň bilen. Gepleşigiň birinji sanynyň myhmany döwürdeş şahyrymyz Annamuhammet Kirşenow. Annamuhammet aga bilen ýazgy etmek üçin meşhur Ak kepder studiýasy bilen bilelikde Tejenine tarap ýola düşdük. Uzak ýola çykylanda awtoulagyň esasy ýagyna-suwuna seretmeli bolýar. Meni elmydama Dünýä meşhur ýokary hilli Petra Kanada ýaglaryny guýamsoň arkaýyn, owal Alla sagamanja baraly. Şahyr aga-da sowgatlyk hökmünde şol ýaglardan bäş-on litr alyp barýan. Biraz ýarawsyzrak eken, onda-da söhbetdeşige razy boldy. Alla oňa şypa bersin, biziň hem ýolumyzy açyk etsin. Sagamanja baraly.
Siz meni gorkuzjak bolmaň. Çekineýin haçana çen? Men köp derýaň suwuny içen. Özi ýanyp özi öçen. Men bir çak gorkardan geçen, Siz meni gorkujak bolmaň. Siz meni gorkujak bolmaň, Az çekmedim ahy-zary, Kän ýaslandym sowuk gary, Men köp etdim namys-ary. Bu durmuşda boldy bary, Siz meni gorkujak bolmaň. Siz meni gorkuzjak bolmaň, entek ýanymy bermedim, namarda gujak germedim, öňýetene el sermedim, men diňe ölüp görmedim. Siz meni gorkuzjak bolmaň.
Ine-de, meşhur Ak kepderi bilen Tejen şäherine geldik, Annamuhammet Kirşenowlaryň öýlerine myhmançylyga. Essalawmaleýkim.

Agsasa bir gün asgynlap, ýüküni paýlaşan gerek. Gördüň-ä dost haly harap, kesesinden durma garap. Ýok, hökman däl arak-şerap, bir gelip çaýlaşan gerek. Durmuşdyr, daraltsa demi, Biribar, Birebir emi. Adamzat bir çig süýdemen göwnüne jaýlaşan gerek. Ah, biparhyň ýüzi sowuk. Bolsa-da bir it dek kowup. Bir-bireň ýasyny sowup toýuny toýlaşan gerek. Bir ýerlerde ak daň atar, Bir ýerlerde şapak batar. Bize mähir-mylakatdan Köňüller maýlaşan gerek. Ýodalar ýola öwrülýär, Soň saga-sola öwrülýär. Barybir gelýär öwlýä, Oturyp oýlaşan gerek.
Alymhommet aga, Ömrümiň bir güni atly gepleşigiň ilkinji myhmany siz. Has dogrusy, bu gepleşik ilkinji sizde myhmançylykda. Aýt sag-bol. Indi okyjylar, diňleýjiler, tomaşaçylar gaty kän gyzyklanýarlar. Sebäbi internet ulgamynyň üsti bilen siziň goşgularyňyzy halka ýetirip durýarlar. Alypbarjylar okap, pursatdan peýdalanyp alyp baryjy kärdeşlerimiň hemmesiniň adyndan gyzgyn salam ýolladylar. Annamuhammet Kirşenow bilen ýazga barýan diýsem, şonuň salamlaryny ýetirýän. Aý sag bolsun diýen.
Şahyrçylyga haçan başladyňyz? Ilkinji ýazan goşgyňyzy ýadyňyza düşýämi? Üçünji, dördünji klasda zatda-da bir çyzan bolýardym. Hä, tüweleme.
Hawa, ol ýoldaşyň diýşi ýaly, Annakga, Mannakga, menem düşdüm ýannakga diýip bir neme, neme, Zyba Türkmeniň, Hawa. Şu Şoň ýaly goşgular-da bar. Ha. Ol ýaňky rifma, rifma, rifma bolsa bardyr ýöne dört aşa goşgyndan soň, gaty soň iki aşa bar, ýeňil. Näme diýseň diýip otyrmyl. Ýok, dört aşa-da bar. Kyn. Etjek zadyň kyn, gaty kösenmeli bolýaň. Bir günde ýazmaly bolsaň, bir hepde ýazaryň, iki hepde ýazaryň, bir aý ýazýaň. Haçanda goşgyň dynaňda, Ýaňky bar eden azabyň, bar kösençligiň bir ýüregiňi giň edip goýberýär-de, sebäbi owadan bolýar. Ýa-da klassyk. Hawa. Hawa.
Ýa klassyk. Hawa, başgarak bilmedi.
Hawa. Ýöne dört, iki aşa goşgy. Hawa, baş aşa.

Dördünji. Ha. Ben ana koşku. Ha. Ol ýeňil de. Yo, ana koşku bolmaýar.
Ha. Siz özüňiz Tejende doguldyňyzmy? Ha.
Näçinji ýylda?
1961. 61.
Epesli barmy? Ýok, ýaş görünýär. Haýsy aý, haýsy güni? 10 awgust.
Özüňiz maşgalada näçe dogan? Aý, on iki dagynyň bar. Tüweleme.
Ýöne durmuş dagy. Ha. Bir, bir gyzlamyz, biri ýok, ol irräk. Öz gulluk edip ýörkä, bir aý göçüp geçmäkä çar diýip bir inimiz ýok ol.
Ha, Allah rahmet etsin. Ýöne alty aý bolanda, bir ýyla bolanda bir inim ýok boldy. Durmuş dagy, durmuş. Hudaý berýänem Hudaý. Alýanam Hudaý. Siz özüňiz haýsy ýokary okuw jaýyny tamamladyňyz? Men Mara.
Polit. Ha, tüweleme. Hünäriňiz? Gurluşyk.
Gurluşykçy.
Öz ugruňyzda işlediňizmi? Promyslenniý näme? Näme diýip bir orsça ady bar. Ha.
Ýok.
Öz ugruňyzda işlemediňiz. Redaksiýalarda işlediňiz. Men çapgany urundym gapyny. Çapgany. Eý, şu 16-15 ýaşymdan başladym ýaňky çapgany. Kakam para getirip dakdy çapgany. Tuwalama.
Onuň 7-nji klas okap ýörkäm, 7-nji klasdanam bilemok, siziň döwrüňizde barmy şu 8-nji klas, I onunjy klas. Hawa, sekizinji klasda doly däl orta bilim diýip tamamlanýar. Bilim, hawa.
Indi ondan şu men onunjy klasy okajakdym men. Aha. Ay, öyle men höwes edip baramak ýöne uly on bilim alýar. Menem on bilim aldım men. Ha.
Ondan ay bilemok. Beýle boldy, beýle boldy. Bir sen mollum senem bilen senem etdimmi? Onnoň meniň wara sekizinji klasda mekdepden boşatmaly. Boşatmasa-da ol traktorlary bejerýänki, hem bir traktorlary sürýänki. Hawa, hawa. Men nirden traktor sürýän, nirden men traktor bejeren. Aý, muna diýdim-de, ýaňkydan çykdym. Sekizinji klasy. Näme bolýar, göz berýäs. Oýnaň näme? Howatlar näme dowady? Agşam kim ýaşlar mekdebi diýip barýar. Ha, agşam sagat 8-de, 7-8-de barýaň, hmm. okaýaň. Bir tapawudy 11 klas bilim berýärdiler. Ha. Onuň da 11. Onuň soňuna gitdim. Bir ýyl geçen soň, bir ýyl geçen aýtym. Hmm. Bir ýoldaşlarymyň birem biri girdi, menem girdim-de, ýaňky ony men klasy neme etdim. Şol aralykda ýaňky çaphana kakam ýerleşdiripdi ýene. Hmm. Aý çaphana diýen agyr zähmet. Hmm. Agyr, agyr. Bir lineotip diýip bir e, stanok bardy. Hmm. Aňyrdan magazin diýdi. Muňa harp gelýär. Ondan gelýär. Sen ýazma çakyja şuny et klawişe ýaly. Ýazýaň ýazýaň. Ondan gelýärdi. Gurşundan gurşun bar ullaky. Şondan nemäni almaly, ýamaşkan alyp gidýär ýaňky. Hmm. Aý, çal nemeli getdim, üstüni gurşun, gurşun pürtjek ol nemäni hmm. üstüni. Äýne şeýtdim, şeýtdim, şeýtdim, kän işledim. Hmm. Aý, soň ondan Ulanýa, u adam näme ulanýa? Meni Leningrada ugratdyr. Hmm. Iki ýyl. Oka hem bilim al hem hmm. şu ýanky stanokly öwren bir hmm. mehanik näme diýip bir. Ha. Şu zady bir kelinem etdim. Ay ondan soň ýanky diýenme, bir bilim alaýyn, ýokary bilim. Ha. Şondan nära ýaňky ýokary bilimden barmy? Maňa hiç hili. Şon almy al alanmam ýok. Şeýle. Nemeçe. Ha şo diplom almanmyş diýip ýokary bilim bolmanmyş diýip. Alanmam hiç men maňa bara peýdasy ullakan. Ol peýdasy şun edile edile ne onda ýöne maňa hiç hil dahyl. O zat bolmapdy. Häzem bir ýerlerde bir ýerde çaňlap ýatyr. Şu gat kagyz diýip okalýar da o döwürler. Anamhommet aga o Tejen topragyna gelip, Tejen derýasynyň boýunda taňky çaýyny içmesek bolmaz diýýäňiz. Häzir onda meşhur Ak kepderi studiýasy bilen Tejen derýasynyň boýunda söhbetdeşligimizi dowam edäýeliň. Aý, Tejenem
Mergenjan bereketli toprak. Hawa, bereketli toprak. Meni şu Tejen Tejenli diýenler bar, örän. Hiç etrabyň hiç neme-de neme däl. Hawa.

Günler öter, Aý aýlanar, Geçen yza aýlanmaýar. Kär saýlanar, ýar saýlanar, Dost diýeniň saýlanmaýar. Kyn özüň bilen ýekme-ýek Galmak gam-gussa dolanda. Dostuň bolsa doganyň dek, Dostuň dek bolsa doganyň. Syrdaşsyz gyssaň egniň sen, Ykbalam has bir sarygan. Içiňi dökseň, egisseň, Ýüzüň sürtüp dost gursagyna. Ýeke ýol ýortmak ýaman kyn. Ýol-a uzak, külpedem kän. Sen hijem bolma tamakin, Diýip şepäm ülpedim kän. Ýürekdeş dosta döneýin. Ýalanyndan Alla sowsun Dos kyn günde belli Ýöne muny synatmasyn gowsy.
Ine mähriban tomaşaçylar, Ömrümiň bir güni atly gepleşigimizde döwürdeş şahyrymyz Annamuhammet Kirşenow bilen Tejen derýasynyň boýunda otyrys. Anamhummad aga, indi söhbedimizi dowam edibereli. Tejen derýasynyň boýunda. Öz garşydaşlaryma diýen bir goşgyňyz bar. Meni gorkuzjak bolmaň. Goşgularyňyz öz durmuşyňyzdanmy? Bir hili stil.
Hawa, bu stil üýtgeşik eýýäm. Hawa, men şoň üçin ýaňy diýdim-de, sizde her hiljek stil bar. Esasanam başgaça diýýär. Synanyp görýäň.
Aha.
Bolsa bolýar, bolsa-da

Ýönekeýje goşgusyz bolýan bar. Şoň içinde men men bar. Ha. Men Men ony söýýän diýip bir goşgy bar. Mhm. Men ony söýýän. Ony söýýän bolsa-da ony söýýäňde bil. Ha. Munuň biri diýýär gelýär. Dostum. Ey ana Muhammet. Bir muny söýme. Gowy däl bi. Ýene bir gidi, aý, öňem sen ýadan on san, bäş san ýakandyr. Senem ýakar. Goý. Ýok. Ýansam özüm ýanýan. Köýsem özüm köýýän.

Ýürek näme üçin agyrýar? Ýene oňa bu gursagym dar bolansoň agyrýandyr. Ýalňyz çagy gam-gussalar ýar bolansoň agyrýandyr. Derdim diýseň dosta garap, oňaýdy ol başyn yrap. Ýüz-gözünden ýagýan syrap gar bolansoň agyrýandyr. Çilim tüssesine döwünip, ýaşlykda göwni döwülip, bir ýazylyp, bir düwülip har bolansoň agyrýandyr. Ähli zady jana dözüp, üstünden geçirýär süzüp, käte birje yssy söze zar bolansoň agyrýandyr. Ýatyp ýaşandan bigeleň ýagşydyr ör turup ölen. Minnet çekmek namys bilen ar bolan soň agyrýandyr. Darygma gardaş darygma. Giň bol gynama arrygyňy. Bilýäňä ýok zat agyrmaz bar bolan soň agyrýandyr.
Goşgularyňyzyň hemmesi diýen ýaly öz durmuşyňyzda bolup geçen wakalar esasynda. Hökman. Diýmek, şol goşgularyň süňňünde siziň ykbalyňyz bar. Meni bagyşla bol.
Gyzym, gakda ýazan goşgym bar. Gyzym, oglum, agtyklam ýazan goşgularym bar. Onuň içinde aýlanýan, dolanýan sen barsyň. O gyzyma ýazýan gyzyma. Hawa. Men bara. Hawa. Men näp düşündirjegim bilen. Men şol özüm öz guşum. Ha. Men şahyr bolmaý. Ýa siz şahyr. Siz siz ýazsaňyz men özüm okap berer. Sen e, şunu var ýöne men Hawa. Sen okap beriň üçin şu goşgyň nemesini aýdaýyn men taryhyny. Ha. Aýdybam ýörem ok. Hawa.

Bu dünýäni alyp bolmaz gysymňa Sabyr et, hemme zat gül ýaly bolar. Gyýylýarys käbir iş oňarman, Uýalýarys käbir iş oňarman, Her bolýa. Zyýany ýok, gowurram. Sabyr et. Hemme zat gül ýaly bolar. Ýok, gerek däl indi abyr-zabyr-da. Munuň üçin bolmarys biz ýagyr-da. Bu durmuşyň sahawaty sabyrdyr. Sabyr et. Hemme zat gül ýaly bolar. Oglan oglanjyk däl, kim diýsin howluk. Tuda namaz, bir çak gidipdir sowlup. Şükrana adamyň niýeti, gowluk. Sabyr et, hemme zat gül ýaly bolar. Bilmerismi tapyp hemmäň heý ugrun. Bolmazmy ýekeläp hemmäň heý ugun. Sabyr gerek bize bu gün Eýýubyň Sabyr et hemme zat gül ýaly bolar Wajyp bize ynam hem halal iýmek Arassa ýaşamak päkize geýmek Sabyr diýmek dostum kanagat diýmek Sabyr et hemme zat gül ýaly bolar Magtymguly atamyz diýýär Eýýup bolmadyň sabyrda diýýä. Eýýup
men kän hekaýasyny ol daşary ýurtlaryň kän köp hekaýasyny terjime etdim şu Eýýup hakda. Ha. Her millet. Hezreti Eýýup pygamber hakynda. Aha. Şuň bir hili bir diýe şuň bir ýamra ýaramaz bir aýal bolupdy. Ha. Bir diýe eýtdi. Eý, tuz ýaraman keselläp ýatypdyr. Hmm. Sabr edýän eken, sabr, sabr. Sabr. Şuny nemet men şu. Kurany Kerimiň aýatlarynda-da, Hezreti Pygamber aleyhissalamyň hadyslarynda-da sabr bir musulmany bezeýän gowy häsiýetleriň biri diýip aýdylýar-da. Men bir iki bir iki hekaýasyny dünýä edebiýatda işleýärkäk bir arap ýazyjylaryň ýazyjysynyň Eýýup hakda goýan hekaýasyny okap gördüm. Ha. Ondan ony bar Türkmençe geçirdik. Dünýä edebiýatda ýalňyş menden bardyr. Hmm. Şonda da bar şu zatlarly. Şu Dünýä edebiýaty žurnalynda işlänizde daşary ýurtlaryň ýazyjy şahyrlarynyň örän köp eserlerini siz terjime edip çap etdirdiňiz. Şol žurnalda çykdy. Olaryň arasynda ýapon ýazyjylary bar. Näçe ýylrak işlediňiz terjimeçi bolup?

Etmeli, etmeli, etmeli, etmeli, etmeli.
Ha. Men etmesem kim eder? Hawa. Bir. Näçe gün etjek? Et, yaz, tercime et. Men şahyr hökmünde tercime etjek yaman kyn. Ha.
Edebiyata gidýäňä. Hawa. Öyle goş, öz goşgulaň bar. Hawa. Ol gaçyp, gaçyp barýar. Ha.
Ol öýkelýär. Ol öýkelýär. Ol öýkelýär.
Hmm.
Onuň goşgyny taşlap ýaňky terjimeni meti berýän bolýan. Ol terjime üçin eliniň elinden çykyşýar. Ha. Ha. Ýöne etmeli, ýazmaly, ýazmaly. Kän, kän goşgy ýazan, ha, terjime edenler. Ha. Kerim agaň atkan terjimeleri bar, Rasul Gamzatowdan beýle. Kerim aga.
Kerim aga diýjek bolýarlar-da. Hawa. Öz deň-duşlary, aý on, on ýigrimi, on, on bäş, on ýigrimi ýyl mundan Kerim agaň ýazan romany ýok. Ha.
Ýok.
Kerim agada romany ýok. Hmm. Berdinazarda bar roman, bar, Garaja näme diýdi, o diýdi, bu diýdi. Geregem däl. Hökmanmy? Ol şahyr-a, ýazyjy däl. Men şony, menem roman ýazaýyn. Ol-a roman ýazypdyr, menem roman ýazyň. Ýok. Kerim agada diňe goşgular bar. Terjime, Kerim agaň gowy-gowy terjimeleri bar. Terjimeleri bar, hawa.
Peteýewiň bar, Şandor Peteýewiň. Şandor Peteýewiň.
Erkek, erkek dek bolgun, ýok. Gurjak dek bolmagyn, ykbalyň elindäki oýunjak dek bolmagyn, ykbal itiniň sesi täsir etmez mertlere, boýun egme takdyra, kaddyň dikdäp mert ýöre. Aý men pikir edýän şu terjimesi originalyndan has gowy eşidilýänmikä diýýänle. Owadan. Akylly owadan bolýamyka diýýän. Elmas hak şahyr-da. Romanist däl. Hawa, şahyr. Onuň näme?
Sandar Petepiň ýaňky Gaty özi gowy çakyr. Ha. Kerim aga şony oýnamaga saýlap alan däldir. Ha. Şol Teteýewiň goşgulary ýüregine
Jüňk bolan. Jüňk bolmasa terjime etmeýär. Ha.
Häzir öz galamdaşlaryňyz bilen gatnaşyk saklaýaňyzmy?
Aragatnaşyk daşrak diýmeseň, men tejen olar Ahal ýa o Balkan ýa Lebap daşrakmy? Ha. Indi biraz ýarawsyzam-da. Ha. Indi oňa gidip kim sende gitjek ota? Özlerim gelelok. Özleri öl.
Özlerim gelelok. Şeýlemi?
Ýaş şahyrlara näme maslahat berýäňiz? Ýene de ýene de köpelişip başa boş aşa goşgy ýazmak. Boş aşa goşgy ýazmak.
Şony men
Meň aýdanym oň üçin nol bol. Gördämi? Hawa. Oň üçin bar, nol, aýtdyň, diýmediň. Men aýtmak. Hawa. Goýuň başarsa ýazmaňyzy. Ha. Başarsa ýazyň. Başarsa ýazyň. Başarsa ýazyň.
Başarsaňyz. Başarsaňyz.
Başarjak boluň. Başgaça golaýar. Ha. Şahyrlygyňam başgaça bolar, goşgylaryňam başgaça bolar, sylag-hormatyňam başga bolar. Tomaşaçylara ýatladaýyn-da, şol Şahyr agaň Boşaça goşgular diýýäni dört bent goşgy bolsa, şolaryň ikinjisi hem-de dördünji setirleri özara kapylaşýar, birinji setir bilen üçünji setir kapylaşmaýar. Başarsaňyz Başaşa ýazyň diýýäni birinji setir bilen Üçünji setir kapelaşýar, ikinji setir bilenem dördünji setir kapelaşýar. Bu iň göwne jaýy, ýöne iň kynam. Durmuşyňyzda iň kyn pursatlaryňyz hakynda näme aýdyp bilersiňiz Şahyr aga? Men ölçäp otyryn, ol altmyşdan geçipdir ine, gowja. Bu göräýen altmyş, altmyşki, altmyş ýaşan bol. Az derrew beh, öýem altmyş ýaş aýtdyrmak diýýän-ä. Hawa. Ýöne az zat däl, az, az däl eken, alty ýaşam. Ow, görýän-ä külter. Ha. Kän zat eken. Kakam aýtdy maňa. Kakam on bir, on iki çagaň ka- atasy. Kynçylyk. Esasym ejem agyrdan düşýärdi. Günde görgi, baş biçdir. Özem maňa görgüli bolup, mäşi gowy görýärdi. Mäş. Şumat o mäş edäýiň diýseňem ýalbaryp, ýakaryp mäş etdirdi. Onnoňam bir ullakan kamyzjam diýerler bizde. Pahyr. Aý, iki günden unaş bişirerdi. Aýbym-aty her gün öňüne tabak goýup, ýok. Kakamdan başlap, jijimden başlap, iň on sany, on sany men ýo- meniň iň uly hökmünde, iň çagalygyň iň uly. Kakam eje ýaňkyny iýýärdik.

Şahyrlyk ýangyndan başlanýan eken diýýär Kerim aga welin e, ömürleri, durmuşlary gowudyr diýmek şahyr bolýan däldirler diýjek bolýan men. Gor, goý, olar Maşgul gamda bolsunlar. durmuş bilen boldular. Ha. Şahyr diýen adam bar-a, Mhm. Jürgen şahyr diýen adam bir hili söwüp bir hili adam. Men men düşünjimde her kim bir hili düşünýän bolmagy mümkin. Men şoňa diýen neme görme. Hudaý Hawa, şükür hawa. diýen. Hmm. Maňa gowy bolmasa o. Bolmasa gowy. Kyn şahyr çöregi. Ne şu goşgyňa gowy bolupdyr şahyr aga diýip çörek berýän-ä ýok diýýäňizmi okaýarlarda? Ýok. Umuman, sungat diýilýän zat bir pul üçin däl döwürde önüp ösdüňiz-dä siz. Sungat diýilýän zat pula satylmaýan döwürde. Hawa. Sungat diýilýän zat ýaňy diýdiňiz-ä şahyrçylyk, umuman goşgy diýilýän zat ýüregiňden çykmasa bolanok diýip. Hawa. O ýüregiňizden çykýar, ýazýaňyz, okyjylar gowy görüp okaýar. Hawa, şeýdip Näme şahyryň ady ömürlik edebiýat taryhynda galmaly-la. Ýaňky şahyrçylyk diýýärsiň. Hawa. Şahyrçylyk, şahyr Men şahyr, şahyr diýenim gaty kän şuňa. Gaty kän. Gaty kän. Hawa. Şony bara ýa özüne diýsek de gelşiksiz bor. Ha. Şoň syn berýän bolsa-da. edebi tankytçylar bolsa. Hawa, şahyrmy, goşgy. Şahyr sözüniň iň soň baş harpyny ulan edäýseler. Ha. Ha? Hawa. Ýöne şahyr, şahyr, şahyr, şahyr, şahyr. Onuň içinde gelnim, aýalym, ol oglanam, studentim, olam, bulam, bulam. Ýöne men şahyr, men şahyr. Şol men şahyrdygyny däligiň üçin ýaňky diýenimiz bar synag edýän bolsa, şo men şahyr diýýän adamlaňky neme aýdyp köpüsi ýok bolar. Ha. Dogrumy? Hawa. Neme? Baş baş harpyny. Hawa. Neme diýip baş harpdan ýazýarlar? Hawa. Käbir zatlary. Hasatlary. Ha. Bagşylaryň bulara öz şahyrsyzan bolupdyr. Ýok, men özümem indi ýöne şeýtse gowy bor diýen, maňa da gowy. Ha. Men şahyr boljak diýip bolup bolanok.
Bolup bolanok, gowy bor.
Ýaňky men şahyr diýenkä, ýöne baş harpyny uly uly etäýsir. Ha. Meňkinem şonda tapat ýok. Hmm. Uly men sandyk uly goýaýsam, Porsynlyk. Ýekeje kişi döw. Ýötüp ikini uly goýmaly bolýar. Bilemok.
Bilemok. Ony ony syn gerek, syn. Ha. syn, syn. Men goý, men goýsam bolmaz. O. Men santyk men goýaryn özüme. Ha. Beh, men ul şahyr, ul diýende şu. Näme ilere goýýar? Ýok, aýyrmaly şu. Ul harp aýyrmaly. Ha. Goý, halk.
Halk kesgitlesin. Edebiýat tankytçylary gerek. Häzir tüweleme ýöne internet ulgamynda şahyr gaty kän. Size getirýärlermi goşgularymy derňäp beriň, görüp beriň diýip şahyrlar? Ay yok ay maňa tejenne gelen oklar. Tejenne gelen oklar.
Tejenne hem koşku yardım sene oydu. Siz özüňiz tejenli olup tejen hakkında koşkuňuz yok. täsin.
Täsin.
Özümiz hem Tejen derýasynyň boýunda otyrys. Men bir menem bereýin şu soragy. Aha. Täsin.
Özüm hem haýran. Özüňiz hem haýran.
Evet, bir em batyr. Şeýlemi?
Aňardan gelýän däller. Ha. Tejen derýam diýip men ersinler ýarym sagatda ýetip bir. Çaý içençek. Oo. Niýetim ýok.
Hmm.
Ýazjak bolup ýazyp bolanokda. Bolanok.
Kä bigam, kä biynjalyk derýa akyp barýa akyp. Durmaz daýanyp dynç alyp derýa akyp barýa akyp. Gözün dikip üm düzüne, Özün atar gum düzüne. Kim aýak ýuwar, kim ýüzüni, Derýa akyp barýa akyp. Bilmez ol munuň parhyny, Ah, ol akar suw ahyryn. Aýlap pelegiň çarhyny Derýa akyp barýa akyp. Gelerler güzer boýuna, Suw içmek üçin doýuna. Gandyryp gurdam, goýunam Derýa akyp barýa, akyp. Bu gün giji iri bilen Ertirlere, birigüne Güwä bolup dirilige Derýa akyp barýa, akyp. Gursagyň ot alsa, hötde gelip bilmez suw elbetde. Otur kenarda syn etde, derýa akyp barýa akyp. Gider, yza akylma ýok. Ahmyr bilen bakylma ýok. Büdreme ýok, ýykylma ýok, derýa akyp barýa akyp. Göýä meňzeşlik bar ýaly bolşunda wagt bilen derýanyň. Hemişe göwni bir ýaly derýa akyp barýa akyp.
Bir mahallar Edebiýat we sungat gazetinde şeýle bir makala okapdym. Şahyr köpçüliginde şygyr gytçylygy diýip. Bar şonuň. Ha. Şo bolaýsa ýaman boldy. Ha. Onuň bar. Bir tankyt edip, bir erbet edip, tankyt edýärler, ho. Ha. Edýärdiler. Ha. Gara, gara bilen ýaz.
Gazetlerde. Ha.
Palanyň goşgyna, palany, aý, goşgy bormy? Ay, utanamokka münýär goşgy ýazyp. Şo gerek. Menem köpüsini ýazmam goýardym. Şey. Esasan söýgi hakda goşgulym bar. Hawa. Şony meňem
e, utanamokmy diýerler. Diýýändirler. Aýt goý diýsin. Hawa.
Goý diýseler diýibersinler. Edebiýat ogrularyna nähili garaýardylar? Hiç ýerim barma.
Açyk. a- Ka- Ýöne.
Ha.
Ogurla ber. Ha.
Öň, öň erbet. Ha, Öň erbetdi.
Ha, Ýaňy ýaňam bir çaýlyk söz men goşgy näçe goşgy mugrak goýberdi. Gowy şahyr, ýazyjy bolanda şahyr däl, ýazyjy. Hmm. E, Ondan bar ya, neme soraýar, bir ýaşlyrak gelinmi, näme? Hmm. Daýy, goşgy nädip, goşgy nädip ýazýaň diýerler. Ha. Ýaňka. Aýat adyny aýdaýjak bolýan diliň ugruna da, bagyşla. Mhm. Çepden saga edýädim, çepden saga diýýär-diýýär. Çepden.
Läp dälala çepden saga. Hon ne dermalyň
Goguryň oňartdyrmy? Ha, oňartdyr.
Çap çepden ýazaýdy, edýädim, çepden saga diýýär. Çepden saga ýazyýar. Men we sen. Men bir ataş, sen bolsa suw. Men toprak bolsam, sen asman. Gel meni öçür ýa-da ýuw, bolanok depämden basmaň. Bir teşne men, senem çeşme, sen bir bägül, menem şeýda. Köp saýrasam rakyp eşder, Ikimize däl bi peýda. Men bir gyş, sen ýazu bahar, Sen husna baý, a men geda. Sen akyllanýarsyň barha, Men aklymdan düşýän jyda. Men jöwza, sen sergin howa. Bimar men, Sensiň dermanym. Men bendi, Sen hökmürowan, Garaşýan adyl permana. Men bir umyt, Sen bir wysal, Saýýadym men, Sen sülgünim. Gör, bagryma öýüpdir gan, As seň ýaňaklaň gülgüne. Men ileri, Senem gaýra. Men perwana sen bir yşyk Bolşumyza men-ä haýran Durşuna gapma garşylyk Şahyr aga, galamyňyz ýiti bolsun. Sadaja goşgy.
Sadaja goşgy, ýöne sada sözler bilen nokat goýlan goşgy.
Sag bol. Gurbannazar Elidowyň bir goşgusy bar-a, hiç düşünip bilmeýän diýýär-ä. Hiç gepimiz bir ýere gelenok, ýöne onda-da diýýär, men-ä plan zat söýýän, ol başga zat söýýär diýýär. Gurbannazar Elidowyň? Hawa, Elidow, hawa.
Iň soňunda da diýýär, bolmajak bolsa bolmaz eken, men-ä ony söýýän, ol hem meni söýýär diýýär. Men arpa suwuny köýýän diýýär. Hawa, ol at neme, oň gözleg towuklaryň arpasy, a men söýýän ýöne arpa suwuny diýýär. Hawa. Janyňyz sag bolsun. Özüňiz aman bolsun. Hawa. Gurbanlar Idis dagy bilen indi ol 75-nji ýylda ýogaldy. Siz görüşi bilen närsiniz, ha? Eý. Şol Aşgabatda parkyň ugrunda nur nemede okap oturyny gördüm. Ha. 14

Baýram jütdi. Gowşak.
Baýram jütdi bilen kän oturyp. Anymuhammet aga beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Körpejelerem tüweleme ösüp ýetişip gelýärler, janlary sag bolsun, öýerjäňiz abadan bolsun. Ömrümiň bir güni atly gepleşigimiziň ilkinji myhmany siz bolduňyz. Has dogrusy Gepleşik sizde birinji myhmançylykda boldy. Janyňyz sag bolsun, öýjüňiz abadan bolsun, galamyňyz ýiti bolsun.